eh la ikona phela le ikona a police ya the president beni mayengani so landzeleni ka wena landa mina ena wena u tirha mina hayi nga ga khumuka lawana hi le ka president beni mayengani leyi yindlu yin'wana ya tiyindlu leti kalaka ka gaza kahle kahle la hi le museum a ka ha ri ka president mayengani i ka hina so a hi fambeni hi ya vona forty room ya beni mayengani n'wina va timbilu to biha i mean like timenemene na vana va loyi swi twisiseni ku loyi karhi wa xikwembu lo fika um na n'wehe mi ngo why u ya ka beni imenemene na mr post i wa mina loko suka laha ni ya ka ngove a ni tirhi swo sweswo

Eh, president. Eh, Ndautini. Eh, ni le ku Ndautini ka president. Eh. President Ndautini. La hi kona aka foti room leyi na loko na navigate ku ya a khixini a wo huma ku ya xitangeni ku na xitanga laha u fanekele ku kuma navigation yo ya khixini a fambe president wa yi amukela

hileswo leyi ya ya yindlu leyi yi inspire na hina lavatsongo mi le ku loyeni data ya mahala a kanti yindlu ke n'wina mi nga dyondza a to endla leti a ni mi dyondzini mi le ku lunghiseni ka swilungu na hikuva ku lomu timistrese a kanti yindlu leyi yin'wana ya tiyindlu letiya hi nga ta ti hlambanyisa mara this is a standard loko ku ri ku va ku ri ka a yine ho fanekele hi swi tiva ku standard se xi sentiwile timenemene ta mina eh, valala eh, vana ka valoyi na hinkwenu na welcome namuntlha aka murhanga phanda live ni ri na papa rulani rhumba hi nyikini ya rivoniya yikulu a yi vulavuli papa rulani hi mina lexi yi nga ta mubyela ka gaza sika ni mavondo vana va loyi na nghoma ya vula munhu wa ntima yi na mona a mi yi twi kahlekahle ku na byela vuton'wini ku lavaka yini mali tubeka wa hlekelela humelela a mi swi lavi kahlekahle vanhu va tima xikwembu tatana katekisa vana la vanhu lava mina wansati lava rhandzaka a phambeni hi leswo xikwembu tatana katekisa ka vana lava mina timeka xikwembu tatana katekisa vana lava mina wansati lava ni rhandza kwao fambe mikisa se Hileswo. mina baloyi mese baloyi Ya, ngheneni livoniya. a ni rivonia a ni ngheni rivonia mina kokwana wa mina a nga bebula mhani a ku n'wana wun'wana a nga na ribebule nhluphekwini Ya. sweswitsongo u nga naso byela swona paparila ni mina hi leswo magasa mahato tsaka se lexi nga kona mesebaloyini ni ta ku byela lexi

mukudhani mfuwo yetu naye ule kuhlupheleka vana wa vanhu So guys, man, yeah, look back in it. Yeah, it's not going to be my followers. Yeah, president, and I'm not like one. Ku vula ntiyiso, mi ma swi teka munhu wa ntiyiso, eh va swi tiva vanhu vo tala mina ni dume hi ntiyiso, ni lava ku ta vula ntiyiso un'wana. Eh a swi tiva ku hi lava hi rhandza tinhlambi. hi rhandza tinhlambi swo tani hi rhandza tinhlambi swo tani ni kombe ku loko mi zonda beni mayengani mi fambeke na yindlu mi ku hina hi zonda beni mayengani lowa yindlu yo ka yi nga phikizani soni ya munhu a swi ta saseka ngopfu sweswo because we tend to ku hi zonda munhu hi nga hlani leswi anga na swona yes mi dyondza xikolo mara hi kombela movha yi tlela henhla movha yi tlela henhla ku ya tiyisa a ni tsundzuki na mikaya ka tlela movha hambi yo wa movha ya tlela henhla

ni ta va ni ri kona papari lani u ta va ri kona hi ta va alphamsi ku nga ri va alphamsi kwihi hi laha ku ri na shutdown leyi endla bini mayingani aka triple t birthday celebration hi ta va ri kona nyamuntlha phalmsa xa wena a hlanganeni ka xigaza monday president va ta va nga ri kona a ni ma swi tiva ku ku na ti-quality leyi i guxi so tshika nina va ti-all star jika laya guxi na nkarhi wa yona a hi hlanganeni kona nyamuntlha mi nga rivali sweswo okay yeah. Teka langa. Eh, lexi ni lava xi vula mina hi mihi la tukula n'wa chapule ni kula ni hluphekweni swi le ku tele bija na bija u nge dzahi loko nwa mina hayi ni na yena vola ku hanyeni ka life u le ku mboleni hi yena a nga bakanya swilo hinkwaswo ku ha ini na ku u fika laha hi leswo matano kahle kahle va vanhu va lenina lexi nga kona vanhu va ka gaza ndzi kani mali u lunghela ku hayileuyauya zondha munhu uhola mali munhu ku zondha munhu eyi vanhu vo tala va na riveko rin'wana ku ri ku mhaka u bese khalanga a va ta hola ku tlana president va ri mani

ku ku vakaxa vanhu vo tala na khensa i nkateko ku rhandziwa hi vanhu na ku va u endla xilo swa kahle vanhu- Giveta Baloyi. na khensa a khale Yeah. hi kona hi leyi Yeah. a khale hi teke xiyin'we baloyi hi xidlaya le Yeah. emesteki leyi a yi hi valona majistireti ya sweswi nga sala va khalanga a ha swi dlayi leswiya hi hanya na vona ya

followers phela ni mina ni kwala ka rhanga phanda ni ta mi tisela swa quality ni nge mi rhobi ma swi tiva na n'wina a ni nge mi dyisi mahlahla hlayisekani kwenu ku hambana kwenu ka mi nga kona mi vangani na futhi wo ni rhanga ni komba yindlu before ni komba mangani e se hi le ka thousand hi le ka thousand yindlu leyi voniwa hi vanhu vo tala e guys yindlu leyiwani laha ni nge tshuneli a ku sevekeriwa xi lexiya xa hina vayeni va xi vitanaka um ni ta xi vitana kambe lexi ho la le ka balcony hi laha hi nga ta tshama ka switulu leswiyani laha ku ri na phulu lahawani hi le andlwini liya yo hambi u ya pulukwana timovha ti tlela garaji leyi a yi garaji laha hi le garaji se la mese khalanga he mese khalanga tswala mina mese khalanga mi fane mi sefela laha mandla hina vonoko mi maboxela hi tawa

loko president va vulavula hi vuyeni hi laha vayeni ma va vona va ta tsala matimba va tele i vayeni i vayeni lava ma vonaka laha i vayeni lava hinkwavo i vayeni timovha ntsene hi tiku voneni ka yindlu leyi hi tiku voneni ka yindlu na loko u ku khendla a swi lavi wona vanhu va ka gaza a swi fani na loyi a yaku a rivonia a a ya khendlela ku la ku duma vavaka ni mina a hi tali hi munhu wo la ku khendlela ku duma hi tiktok or facebook ya na va komba yindlu na va komba yindlu a yindlu leyikulu leyi yindlu yikulu leyi ha vayini va tele vayini um movha ya mhani nga yi timanga mara so far yi na full tank a yi nga timiwangi e yi na full tank yi na full tank ya 1200 so ya laha ka hala ku tlhandlekiwa la ka hala ku tlhandlekiwa la ka hala va ku tlhandlekiwa la ya ya hehla la i triple muslim leyi le ka pole la hi nghena hi kona a a vanhu va tsakile vanhu va tsakile vanhu hi leyi timovha ta joni leti kwatu leti i timovha ta joni letiwani kwatu um rhanga mi paka yona la tlhela mi ta kota ku huma kahle yi le ku dumeni mo ngiye mi paka la tlhela a yi ndle kulu lani lani hi le makumu lani hi le makumu la hi le makumu ma ku vona mos view hi le makumu yi le ku tirhiweni ku ha ri on ku ha ri on ka ha ri on ka ha ri on ka ha ri on under construction ya hi swilo sweswo ku le ku tirhiweni um mina va swi tiva ku va ni mi dyisi mahlahla ni mi tisela contact ni mi tisela contact ni kha ni khwitisa sweswi nchingelwa ya munhu wo hola 350 hloniphani hloniphani milenge mwana eyi hloniphani milenge

celebrate wa special yeah la ka muranga phanda yeah nda tsama ni featurini kahle kahle nda tsama ni featurini ku le vula ndi yela live ya mina yi rhandza yi rhandza hi vanhu so guys yindlu mi vonini a na mi go edita yindlu leyi yi fiki yi huma last week hi ti vonini ti-comment ta vana valoyi valo edita i photoshop hi la ku mi komba photoshop nyamutlha Gimeta. Scotch ni manager Scotch. Gimeta. Ni Scotch ni manager. Gimeta. Ni Gimeta. Eh, nina nina xilondza mbilwini. Yeah. Mr. Eh, Mr. Kalanga. Eh. Hey, ingoma ngoma yo huma kwa kwalo nombolo. Yeah. Se na problem at produce. Yeah. Bayisa la va tonga tonga ni nge xavele munhu na talenta mina. Eh. Va tele vanhu va kota ku tirha. Eh. Se vanhu va ka Gaza, ni kombela va ri mani mi fana mi zalwa. Va ri slika. Ingaku dama ni kota ku chaya. a ni chuwangi mina hi humesa marito eh? ni kombela sika kwala moyeni a vuya ka mina namuntlha a ni hlamula na ku tirha na yena ni se ku munhu wo twa hi munhu un'wani ku ri yena milungu hayi eh? okay mi n'wi twini va ri slika a foneli papa rulani a ni swi tiva la ku bula yini a ni swi tiva la ku bula yini va ta bula so yes Yes, yeah. Say yeah. Itwa hi vanhu. Ngani, Itwa hi vanhu ta mama. twananani mama. Twananani baba Rulani. Big up. vatlari hansi n'wana ntukulu wa n'wachava guys la ka tsakisa lawani la ka tsakisa eh yindlu leyiwani yi tshame kusuhi na patro ya joni a wu nge yi doji leyi hambi u la ku ndle a yi na sinyo nga yi pfalela so guys hi swo sweswo

Oh, Benny, we love you. Yeah, let me talk about Benny, we love you. We love you. We love you. Yeah, guys, vumenemene lebyi bya n'wina byo mi tlaga titlambi i Chiefs na Pirates swa n'wina. Laha hi le ka murhangaphandza na to nghena laha. And a ku na la nga ta byela ku he he he he wena a wu fanekele u nga endli sweswo he he njhani njhani na loko ni suka laha na loko ni suka laha no langa ku ni ya ka ngove ka mr post ni ya ka mr post fika ni tshama ni tsaka ni endleriwa tihlampfi why ni rhandza tinhlambi me mi ni manager paparilani manager mthimbani ni manager m k a ni telanga ku divide xitsonga mi tele ku hi hlangana hi tsaka this is a unity leyi fanekele ku hi va hi yi practice-a aka gaza leswo tala swa vumenamena bya n'wina swi ta na rizondo na vuloyi na ku mani loko a va na yini mi jeleza tshikani loyi mi nga ti hotspot ka swo ka mi nga swi tivi laha ni le ka president mayengani hi wun'wana wa tiyimbeleri swa ndhuma eka vunanga bya xitsonga ni kona nyamuntlha na loko ni suka laha ni nga ya ka ntlhambi yin'wani ku ntlhambi leyi ku mana leyi a swi tirhi a hi rhandzaneni hi ri matsonga machangani loko vunanga byi phameliwa byi phameliwa ka byi suka ka byi suka laha byi tisiwa ka n'wina mi tsaka mi endla ti-bookings and everything like i'm so proud to be here just because of beni mayengani gave me an opportunity ya ku ni kombiwa yindlu ni kombiwini ti-room leti nga laha ku ya khixini laha ku tirha navigeta a wu yi khixini straight laha um so hi swo sweswo ni nga ta mi byela swona ku ri exi ni tsakini um hemfo um tsuna ya leyi um u yi vonini yindlu misi yo leyi a ni hi le ka yo sweswiwona yi njhani

va ri u nga ku yini u nga ku yini hayi byela vayingiseri lava languse wena va ri mitirhi leyinene yi beliwa mavoko yes yes hi leswo loko u ndla leswinene evuton'wini va ri hi swirho swa kahle mm. than ku duma hi swi swo huma ndleleni mm. a va hakeli leswiya mm. swi kahle ngopfu namuntlha paparelani hi mina vanhu va le ku tsakeni ka gaza se ti-fans ta wena ta kwata nkarhi wun'wana loko u faneke u ya performa i fika veka location i ku u ta va u ri kwini yi suka yi nga ha kumeki vanghana va wena va va fika va ku se na vanghana vo tala va timovha va ku teka va famba so u nga va byela yini vaseketeri va wena lavayani va twa ku nga ku maybe swin'wana a wu swi endlise swona because last time u va byele ku ri um va ri va ku rivalela a wu nge he endli swo fana leswiya so ni kombe ku va byela va ku langutisini sweswi va ri one thousand u ri yini tifeni ta mina loko ni va ni ndli xihoxo ni khomeleni sorry papa ri la ni mina mara to tsaka ka gaza ni kona tikhwinti ta tsemeka hi vito ra yesu valala wa mina wansati lava ni rhandzaka a ku fambile evuton'wini i nge rhandziwi hi vanhu hinkwavo mm. u nge zondziwi hi vanhu hinkwavo mm. hi leswo ku na lava ni tsakelaka too much un'wana wa swi lava no tshikana ni wa yena a veka paparulani paparulani hi mina hi leswo ka gaza tifeni ta mina a hi tsakeli ni ta mi tsakisa xikwembu tatana katekisa vana lawa mina wansati lava ni rhandzaka a phambeni hi leswo madala um eh, mi n'wi twi papa ri lani u ri kombela ku rivaleliwa ka hinkwaswo leswiya swa ku va a a famba ya hala se sweswiwani pulani ku ya ka doctor ni ya ni ya n'wi endla operation va n'wi vekela tracker a ni nge hlupheki u ta va ri na hi tracking device on his stomach loko ni n'wi lava ill open my phone ni swi ta ku papa ri lani u le nhoveni papa ri lani u le toilete papa ri lani u le khixini papa ri lani u le ka kovani papa ri lani le makhwayeni papa ri lani le ku dyoleni ende na wehe u nga ta kha u jola papa ri lani u ri wa ka mhinga ni ta va kha ni ku vona ka tracker liya N'wina vanhwanyani va ka Mhinga na va ka Makuleke loko mi n'wi vona mi valanga-valanga mi tsutsuma-tsutsuma. i tirheke na khamera na khamera hi leswo i ta va kha u ni vona la ni nga ta va ndya bodlela kona bodle ra yini bodle ra yini bodle ra yini ku va ni whatsapp vanhu va biya heyi so guys thank you so much for viewing ne thank you so much na mi rhandza swinene khanyisa bangwani xuku n'wina mi ni borhela ku pfa mi lahleka okay va nge hi lahleki sweswiwani like ta n'wi operator ha ri kwala aka president beni mayengani thank you guys for watching thank you for your love ne mi ri kombini rirhandzu ni ri vonini hikwenu mi tsakini na mehe ni tsakini so ya ya va ri le xawela leyi hi nga kona hi ku tivi kahle but then hi le kusuhi na patro ya joni so namuntlha a hi hlanganeni ka xigasa monday papa rilano ta va a ri soweto a palms u ta va ri xawela papa ri lani a soweto a palms a hi hlanganeni kona na manager philani u ta va ri kona xiluva u ta va ri kona leker stylist the host vo twanano nano ephotography e, e, e hi ta va kha hi xuta swinepe hi ta va kha ri hi tsaka nyamuntlha a hi hlanganeni kona xikwembu xi mi katekisa hinkwenu na mi rhandza swinene philani hi mina i'll bring you the contact i know there's questions why philani this why philani that mi nga swi twisisi mina i love the guy and i want to make sure ku ri i keep his relevancy i love the guy to a point ya ku ri ta n'wi lunghisa la lava ku lunghiseka kona mara mina ni kombela na n'wina mi nga na ti-inputs bring those inputs hi endla ku cinca xigazini hi tsaka n'wina va timbilu to biha ti ta xanisa n'wina because president beni mengani u za vulala ku vana va valoyi vana va valoyi a ku ri ku ri ho swi vona leswi swi tela ka facebook i vuloyi so please swa vana va valoyi swa hanya risimu ra vana va valoyi loko ni suka laha na mi tlangela riho sweswi vana va valoyi mi na probleme hungutani timbilu ta n'wi i nkarhi wa xikwembu lo fika lowu laha ku na la nga ta swi cinca loko xikwembu xi ku yes president mayingani va a ve se tshama va huma alayinini i cristiano ronaldo sweswo ni swi vulini a mo kwata swi rhikhodeni president ben mayengani i cr seven mi twini a ni nge hi la ku ta tenga sweswo tana na vatlangi va n'wina mi fika mi va thya mavito i'm done because hi ku ya hi mina the reason why ni ni compara cr seven He's been dominating changing producers. He's been having those hits, changing locations, changing collaborations. He's been here and there and there. And look, manager Benny Mayengani mi ta swi amukela mi ta swi twisisa ku ri manager ya manager quality watch out for the announcement swi nga endleka kwala masikwini mi byela ku ri Benny Mayengani is on my management phelani hi mina a ni chuhangi ni under estimateni n'wina mi titwa nga ku mi right mara leswi nga nyikiwa mina hi xikwembu i am I'm thankful and I thank the grace of Almighty. Thank you guys for watching. Na khensa swinene, hlayisekani, inkomo, philani hi mina. Tada na mi rhandza swinene.